Għandi xi ħaġa nixtieq noħroġha fil-pubbliku. Infatti għal dan il-għan ser nagħmel dan il-video illum. Fid-dinja dejjem kif kif nara jiena, kif nara s-sitwazzjoni jiena, hemm żewġ potenzi Sewwa. Hemm dik reliġjuża u hemm dik ekonomika. Dawn it-tnejn huma il-padruni tad-dinja li jiġbdu l-ispakk. Sewwa, bejniethom qegħdin jippruvaw jiffurmaw in-New World Order. Issa kif kont iddiskrivejtha jiena f'dan il-ktieb sewwa li ppubblikajtu fl-2014. Kien hemm il-famuża Knisja Kattolika, l-istituzzjoni tas-Soċjetà Ġiżwita, li dawn kienu ddraftjaw pjan kif se jiġbdu l kulħadd ġo l-istess nasba. Is-sitwazzjoni dak iż-żmien meta kont qed nikteb dan il-ktieb u hemm ieħor qablu li kont irtirajtu dan ktieb li kont irtirajtu. Kont irtirajtu għal żewġ raġunijiet. Il għaliex Għa ngħidilkom daqsxejn l-istorja mela. Dana kont ktibt ktieb jiena. U ma nafx kif saru jafu bija mill-Amerika batu għalija biex nagħmel katina ta' seminars ġo Texas. U ovvjament aħna timmorru lura fl-2000 fl-2013. Iktib u publikajtu Ippubblikajtu fl-2011 minn għalija. Xi għaġeb. Għax wara ippubblikajt The Gospel of Forbidden Truth. Issa, mara, kont se ngħid xi ħadd, mara, għax niftakar sew li kienet mara, batit li email. U kienet faħritni mill-ktieb illi ktibt jiena. U jiena bdejt ngħid imma Kif saret taf bija din il-mara? Aqqas jafni ħadd jiena. Awtur underrated bħali kif kif taf bija din mill-Amerika? Oh, ma ħadtix bi kbir għaliex fil-2012 Giorgio Tsukalos ta' Ancient Aliens, ta' dik is-serje Ancient Aliens kien bagħatli wkoll biex jixtru xi kotba tiegħi ta' The Gospel of Forbidden Truth. Infatti kont għamilt deal magħhom u kienu bdew ibiegħuhom l-Amerika. Dak iż-żmien kont għadni qed nippubblika u Malta jiena. Bdejt nippubblika ma' Amazon mill-2015 'il quddiem. Però sal-2014 kont għadni qed nippubblika u Malta. Sewwa d-distribuzzjoni hawn Malta u ppubblikar hawn Malta u pprintjar kollox hawn Malta. Ġifieri qisni ma tantx rajtha bi kbira għal xi kif isiru jafu bija barra minn Malta n-nies. Il-kelma tiġri, l-affarijiet illum permezz tal-internet filli ma jaf ħadd bik, filli f'daqqa waħda jaf kulħadd bik. Però din kienet daqsxejn stramba. Din ta' Dan kien it-tielet ktieb tiegħi. It-tielet ktieb tiegħi da. Insomma, din il-mara kien ibattit li email u għalt li eh, wara xeba tifħir, ovvjament tellatni u l-leċin ġenna di. Qaltli biex tixtieq tistidinni għax hi tifforma parti minn soċjetà, qaltli sabu l-ktieb tiegħi interessanti ħafna u jixtiequ jistidnuni biex nagħmel katina ta' seminars ġewwa Texas, Houston. U jien qed, l-alla. Għasret nemmen, insomma, U qed titkellem mal-mara dak iż-żmien u għedtilha. Għaltli, għedtli m'intix qed tara stramba? Għedtilha stramba għal xiex jiena? Għedtilha għax isni qed nagħmel suċċess nara stramba? Għedtli le. Għedtli m'intix qed tara stramba? Għedtli għedtli daw għandhom bżonn lilek biex titla' tagħmel seminar għedtli l-Amerika. Għedtilha Għattela veru jien, għattela l-Amerika, jien li li għandhom bżonn, insomma. Insomma, u li riflettaj daqxej fuq għad il-bicċa xogħol. U ma rispondejtix kont din il-mara. U reġat batitli. Kienet batitli tinsisti biex eh, testabilixxi kontatt miegħi biex insiru nafu xulxin biex issa din bieċa xogħol kienet hekk Kollox imħallas, mela titjira mħallsa għall-Amerika għal Texas. Alloġġament b'xejn? O, seminars għandi, għandi, nsejt kemm kienet, diversi ġimgħat nagħmel is-seminars ġo Texas. U ma rispondejtix kont. Ovvjament, jiena mhux nirrispondija, jiena rrid nara din ġenwina jew le din l-affar. Jiena reġgħet batit li darba oħra t-tielet darba u xorta ma rispondejtix. U mat-tielet darba din ma rrispondit ma reġgħetx batit li darba oħra, ġifieri l-korrespondenza tagħna waqfet hemm. Jiena darba biss irrispondejtha lil din il-mara. U niftakar ma bagħtitx iżjed. U għadni sal-lum bil-mistoqsija, x'kienet eżatt din l-istedina? Nixtieq norjulkom il-ktieb illi kont ippubblikajt, però qiegħed fil-garaxx għax biex ngħidilkom il-verità, fil-garaxx għandi munzel kotba. Bi tlettax-il elf ewro kotba għandi fil-garaxx. tal-kotba li kont ippubblikajt hawn Malta u kont irtirajthom kollha mill-ħwienet dak iż-żmien biex nibda nippubblika mal-Amazon. Storja daqsxejn twila. Dak iż-żmien dawn is-suġġetti ma kinux jinżlu tajjeb ma' ħadd, infatti mhux ħanoqgħod insemmi ismijiet. Però ħa nsemmi xi ħaġa, dak iż-żmien, issa ma nafx għadux l-unika wieħed, però dak iż-żmien kien tista' tgħid business uniku li kien jippubblika, jipprintja u jimmaniġilek il-kotba fil-ħwienet tiegħu stess. Dan kotba il-ħwienet tiegħu qegħdin Malta u Għawdex. anki fuq il ħa nieqaf hekk. Sewwa, u kien qalli il il-sejx insejx xi sejjaħ bħalissa, kien qalli isma' daqsxejn jaħraq dan il-ktieb, eh? qalli biex nippubblikawh, qalli sewwa. Qalli ovvjament qalli dan il-ktieb ħajkolna xi ngħidu ma' ħafna nies. Qalli speċjalment mal-Knisja Kattolika, qalli. Għedtlu, mhix espressjoni tal-libertà jien? Qalli veru, qalli però qalli mhux jiddispjaċina qalli mhux ħa mhux ħa nieħduh f'idejna da, qalli. Qalli jekk trid inqasmulek, qalli qalli però hu kollox f'idejk inti. Għedtlu mhix problema. U minn hemm bdiet il-biċċa xogħol. U minn hemm u minn hawn din il-mara saret taf bija. Sewwa, u ovvjament wara żmien qisni mhix bżajt, però qed bida jiġini f'moħħi l-memorja ta' dik id-diskussjoni li kelli ma' dal-aġent ta' din il-kumpanija tal-kotba u qalli ismek jekk qalli ħa nweġġgħu ħafna qlub qalli ħa jkollna l-problemi. Sewwa dik ġietni ġo moħħi. U mbagħad għamilt one plus one bl-email ta' dik il-mara, qed naħseb jiena ma nafx. Forsi bdejt niġri ħafna moħħi, però ovvjament kien ktib jaħraq u qed għax kont nikteb la kontrolla li żmien. Oqbad torti rajtu. Da, għasabda nsemmi jismu. Xi xi sentejn ilu kont fajt xi paġni tiegħu fuq il-Facebook. Publikajt xi paġni minnhom, minn dan il-ktieb. U għarġajġ bittom l-ura. Insomma, pero ħadċi affarijiet minnu dan il-ktieb erġajtu publikajtom assantom fil-kodba kollha. Hawn kollha f'żewġ kotba minnhom, The Gospel of Forbidden Truth u f'dan. Dan jaħraq, jaħraq ta' veru. Anke r-riti Ġiżwiti għandi fih, The Rite of Induction, tal-Isqfijiet, sewwa, fejn jibdew niżlin fis-swidija, jiġifieri u dwar jekk taraw l-ewwel verżjoni ta' dan il-ktieb, Quantum gnosis, quantum gnosis. Sewwa? Gnosis qed nirreferi għal dak l-għarfien quantum gnosis illi titħaffer, verament titħaffer biex issibu. Sewwa, għal dak iż-żmien hemm eh, meta kont dejt nirriċerka dawn l-affarijiet l-inqax mhux l-internet, il-Facebook kien għadu fl-infanzja tiegħu u veru veru ħadd bażni dan il-ktieb qed daħal nagħmel suċċess bih jiena ma tantx għamel suċċess għax kelli nirtirah. Però insomma kont ħadd ħafna affarijiet, ħadd ħafna ġus minnu tajtu f'dan il-ktieb ukoll. Issa hawnhekk dan jaħraq ta' veru dan il-ktieb. Jibda mild u mbagħad jibda jibda sejjer. Hemm nitkellem ħafna fuq De Rothschild ukoll fuq il-konspiraziji illi għandhom meħejjija illi dak iż-żmien kienu konspiraziji teoretiċi però llum m'għadhomx konspiraziji teoretiċi. Niftakar kien hemm preżentatriċi ta' programm li dak iż-żmien kien għadu Super One. Kelli żewġ intervisti magħha taf kienet qaltli Għad li sna, għad li titrabbi qoxra ta' kukkudrill, eh? Għad li għal dawn it-tip ta' suġġetti? Għad li għax ħajattakkawk? Ovvjament, naf. Infatti, dak iż-żmien kont biex kont lesta li għom, pero jisni kont naf li la nikteb dawn l-affarijiet, u għadni nikteb dawn l-affarijiet, pero l-lum ma domx daqsek xokkanti daqskem kienu qabel. Niftakar meta kont għax nitkellem dwar l-aljeni fit-2009. Litteralment speċjalment meta kont mort fuq xara bank. Ħasbuni miġnun u nfatt it-tensjoni li kelli dak il-ħin bdejt naħsibha nqumx nitkellem jew le għax qed ngħidilkom it-tip t'udjenza li tkun li kienet tkun f'dak il-programm kienet eh, udjenza medjokra, niftakar f'persuna li għandu komunità reliġjuża wkoll kien jieħu l-gang miegħu ħalli kif jgħid Amen iqumu jċapċqulu daw. Jagħmlu dillirju u burdell, hemm ġew ġieli dak it-tip ta' nies kien ikun hemm hemm ġew. Dak it-tip ta' nies illi l-ħarġa tagħhom hemm kienet, kull nhar ta' Sibt hemmhekk kienet tkun. Insomma, u meta kont ħriġt nitkellem fuq diversi affarijiet, diversi programmi jiena fuq okkult, fuq eh, out of body, fuq eh, aljeni, fuq luċiferjanizmu fil-verità xi jfisser fuq dawn l-affarijiet. Eh, Inna f'kont isni the odd one out ta' Malta jien. Dak iż-żmien. U fil-fatt dak iż-żmien kont qed nifforma eh, ġo moħħi x'inhu jiġri f'din id-dinja. X'inhu jiġri? Għaliex jiex maħniex nindunaw, ovvjament meta mbagħad bdejt dieħel fl-istudju okkultistiku Hemm bdejt nidħol f'affarijiet spiritwali li konxjament mhux kulħadd l-istess livell qiegħed sewwa, hemm ovvjament qed għalhekk dawn in-nies mhux qed jindunaw. L-ewwel nett inti minn mindu titwieled eżatt ismagħhom ġejjin. Kif titwieled eżatt bum, duttrina reliġjuża u skola, duttrina oħra li inti iġibuk żombi. Sewwa minn meta tkun żeqqa situk nifs. Għasittu knifs, daw, b'hawn mill-ewwel, dutrina. Għalles għasittax toħroġ robot minn hemm, kif ipoġġuh toqgħod. U, eh, infatti kont għamilt riċerka xejn estensiva, tant kienet estensiva li frixta mbagħad fuq żewġ kotb oħra. Eh, u dħalt ukoll fil fis-sitwazzjoni globali tal tal-ħakma, il-ħakma spiritwali, il-ħakma fiżika u l-ħakma psikoloġika. Kont ktibt żewġ kotb oħra forma ta' novella, series, eh, Psychological thriller dan kien, għadu insomma x'hemmhekk għadhom, wieħed jismu The Sin Ritual u l-ieħor Brotherhood of the Fallen Star. Dawna bażikament jenfasizzaw fuq l-implokk tal-Franċiżi hawn Malta u dak iż-żmien fis-seklu tmintax meta The Rothschild bdew bil-ħakma tagħhom ekonomika fuq id-dinja flimkien mal-Knisja Kattolika. Il-Knisja Kattolika ovvjament tmur lura eh, dawn l-aħħar 1700 sena. Però biex nifoka daqsxejn fuq illum, u l-affarijiet kif qed jiżvolġu sal-ġurnata tal-lum dak il-bastiment eh, l-istorbju ta' aeroplani militari li qed nisimgħu matul il-ġurnata u matul il-lejl Hemm eh, affarijiet il-gwerer li qed isiru, il-vaċċinazzjonijiet, ikel ikkontaminat, ilma ikkontaminat, hemm eh, viruses, eh, il-klima, jikkontrollawlek il-klima, hemm ħafna affarijiet iċ-ċipep illi rridu litteralment iġibuna babbi sewwa hemm eh, mass depopulation irridu jagħmlu daw hemm eh, meta taqqat kollox flimkien tibda tinduna x'inhu jiġri u min huma dawn it-tnejn. Min huma dawn. Issa jiena barra dawn it-tnejn li diġa semmejthom il-Knisja Kattolika u U u ma nafx u The Rothschild, The Rothschild huma ovvjament il il il-bosses tal-banek. Sewwa, il-bosses tal-banek. U mhux qed nitkellem fuq il-banek biss dawn ovvjament. Dawn allat fuq din id-dinja l-istess ħaġa bħal knisja. Sewwa, u dawna jaħdmu flimkien. Hawn min forsi qed jgħid li isma' da għax mhux Kristjan qed jitkellem kontra l-Knisja u mhux Kattoliku qed jitkellem kontra l-Knisja. Nassigurakom l-aħwa illi l-Knisja xejn sew. Min ma daħalx fil-fond ta' din l-istituzzjoni reliġjuża sewwa Jien naf forsi jmurlek xi quddiesa jew jew imur jarma fil-festa jew delittant jew inkella se skużi sempliċiment reliġjuż ta' fidi u ma ma jasalx iżjed minn hekk. Eh, jiena jiena sibt il-ħin f'ħajti fejn nistudja l-Knisja Kattolika u affarijiet li tajt magħhom tal-bliq, ġifieri. Nista' ngħidilkom li f'seba' mit sena 700 sena, il-Knisja qatlet minn 60 sa 70 miljun ruħ. Dawn huma kollha dokumentati. Sewwa, però ħafna minnhom issa sparixxew. Speċjalment meta jgħidulek illi fl-Inkwiżizzjoni il-Knisja Kattolika ma kinitx tagħmel twettaq atroċitajiet. Sewwa, tgħidlek le ma kienx kienet tikkastiga n-nies. Sewwa, però ma kienux isiru torturi. Il-Knisja hekk tgħidlek illum, però dan huwa veru xejn. Sewwa, hemm dokumenti illi jgħidulek jiena ara jiena kelli tlett iħbieb tiegħi qassisin u kienu warewni ċertu affarijiet wieħed Ġiżwit miet u t-tnejn wieħed kien missjunarju u l-ieħor kien qassis ukoll, tliet qassisin. Insomma, il-Ġiżwit mhux qassis, mela li dak qassis qassisin dawk il-Ġiżwiti, mela li iva, iva. Eħe. Em, ok, kienu kienu warjawni anke affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' arkeoloġija u Malta, ġifieri li poġġew għal madur fil-katakombi ta' Santaga ta' affarijiet tal-bliegħ. Ġifieri ċertu sorsi jiena nkun ġibtom minn ċertu nies sewwa u kienu jgħidu li ħafna affarijiet u kienu joruni ħafna affarijiet Eżempju rigward l-atroċitajiet li kienet twettaq il-Knisja Kattolika jekk nidħlu fil-kruċjati, fil-kruċjati, fl-inkwiżizzjoni u fl-invażjonijiet ta' artijiet pagani, eżempju l-Afrika, is-South Amerika, sewwa, hemm dawn wettqu atroċitajiet tal-massa. Veri, wieħed illi ma jemminx f'dan li qed ngħid jiena jew inkella ma jeħdux tal-inqas inkonsiderazzjoni li dawn huma stejjer storiċi, jgħidlek mhux veru, però dawn huma dawn din hija history, dawn huma affarijiet veru, ġifieri l-Knisja ma mhix mill-gustożi, eh, ġifieri. Ma mmorrux il-bot. Ma mmorrux 'il bogħod. Fit-Tieni Gwerra Dinjija, il-Knisja Kattolika għenet in-Nazi biex jaħarbu minn ġol-Ġermanja meta ovvjament il-Ġermanja spiċċat assedjata minn kull konfini. Sewwa, il-Knisja Kattolika kienet għenet lin-Nazi. U aġenti u uffiċjali tal-Gestapo u ta' tal-SS, il-Knisja Kattolika kienet biċċa waħda, biċċa waħda kienet mal-Axis Powers. Sewwa, l-istorja konvenzjonali tgħidlek li Hitler u Hitler sewwa wettaq suwiċidju. X'wettaq suwiċidju? Ma tarax. Wettaq suwiċidju. Kieku tajjeb. Imma mhux veru. Wishful thinking għal min jaħseb hekk, mhux veru. Dak dak ħarbuh sewwa. Jiġifieri l-Knisja Kattolika minn dejjem kienet maħmuġa. Minn dejjem kien. Ara, mill-aspett pubbliku hi timxi mal-mentalità tal-bniedem. Sewwa, illum taf li l-bniedem għandu ħafna drittijiet, sa ċertu punt għandu ħafna drittijiet, allura tgħidlek irid noqgħod attent ta' kif Naġixxi, M'għadniex fi żmien qullaċ il-Medjuevu fejn nista' naqbad lil xi ħadd għax għax qed jixrob koċċ qed jieħu smoothie tal-ħass u tal-ħjar u ngħidlu int saħħar u naqbad u naħarqu, irrid noqgħod attent għal-lum kif naġixxi. Sewwa, imma dan ma mmorrux 'il bogħod, sa tletin erbgħin sena ilu hekk kienet għadha taġixxi l-Knisja Kattolika tant ġifieri. Sewwa, kemm morru eżempji naf ġol Ewropa stess, ġol Ewropa stess, sa 30 sena ilu kien għataw dawk l-istituzzjonijiet li kienu jissejħu Magdalen Sisters, istituzzjonijiet fejn kienu jieħdu tfajliet li jew jinqabdu pregnant, imsieken u ġenituri tagħhom brainwashjati li jkollhom sewwa joħduhom hemm mela abbandunajt it-tifla tiegħek għax għamlet żball, tfajtha ġo din l-istituzzjoni sewwa għad-diżgrazzja tas-sorijiet biex joqogħdu jirrejpjawhielek huma u jsawtuha jaħqruha u jiddiskriminawha u mbagħad jiġik il-qassis u jirrejpjahielek ukoll sewwa u joħorġu minn hemm Qishom imġienen imsieken jekk joħorġu minn hemm daw. Jiġifieri u ta' falx jiex isimgħu din ukoll, ta' falx id Magdalen Sisters għax hemm issa mela minn għalija fil-xi 400 sena ilu jekk m'iniex ser żball, il-Madalena għamlu qaddisa u mbagħad, l-ewwel aħbuha kemm felħu l-Kattoliċi u mbagħad għamluha qaddisa. Sewwa? Għalhekk kien hemm dawn l-istituzzjonijiet b'dak it-tip ta' titlu, The Magdalen Sisters, sewwa? Għax għalihom kienet ħarlot prostituta il-Madalena. Però ma jistgħux jgħidu li din kienet veru għax l-Evanġeli m'hemmx miktub waħda sillaba waħda li tindikalek li dawn qed il-versi qed jgħidulek isma' il-Madalena kienet prostituta le. The sinning woman. Sinning woman min hija sinning woman? Qed ġifier m'hemmx m'hemmx m'hemmx referenza evidenti konkreta li qed tgħidlek isma' dan il-vers vera titkellem fuq il-Madalena, mela allura veru. The sinning woman. U kien hemm ħafna. X'hawn, ġifieri dawn qabdu, għamlu nisġu storja u malajr waħlu fil-Madalena, għax ovvjament il-Madalena skont għajdu toħra teorija oħra li kienet din il-mara ta', ta Ġesù. Sewwa u kellu żewġ titfal minnha. Joshua u Ġuda u Sharon. Insomma, insomma biex ma nitlaqx fi storja oħra. Jiġifieri dik daqsxejn ta' background fuq il-Knisja Kattolika hemm ħafna affarijiet tal-wax ta' ir-ritwali li jsiru taħt il-Vatikan jiġifieri meta speċjalment meta ssir ir-rite of induction tal-Ġeżwit tal-Isqof Ġiżwit, sewwa, hawnhekk qiegħed ta, hawnhekk qiegħed, u jekk jogħġobkom dan ta' fejn qiegħed ukoll, ħa ngħidilkom fejn qiegħed ukoll ippubblikat għax dawn mhux affarijiet illi illi issibhom fuq l-internet dawn huma affarijiet illi qegħdin Library of Congress minn għalija qiegħed l-Amerika. Mela, ħa ngħidilkom fejn qiegħed eżatt. Mela, eħe, from the Library of Congress, Washington DC, catalog card eh, 66-43354. Document made public in 1883 qed nitkellmu fuq ir-right of induction, the Jesuit right of induction tal-waħx. Tal-waħx. Ommi ma qtalhomx, ħa naqralkom biċċa. Ħa naqralkom biċċa, mela. Issa da minn minn latinija sħiħa, eh, ġifieri qed ngħidilkom, ħa naqralkom biċċa żejra. Mela, I further more promise and declare that I will, when opportunity presents, make and wage relentless war

Eżempju, issa tajt daqsxejn sfond żgħira fuq il-Knisja Kattolika, hemm ħafna affarijiet oħra fejn isiru ritwali fuq dak l-artal tal-obsidjan eh, bil-Papa Ġiżwit naħa u bil-Kavallier in-naħa l-oħra bl-istallet, insomma bir-rasta l-iskanetru. Dawn kollha affarijiet li dħalt fihom ilu u kont ġbidt ġbidt ħafna minnhom minn dan il-ktieb kont irterajtu insomma u qatt xi affarijiet minnhom u tfajthom f'kotba diversi. Biex indur daqsxejn fuq in-naħa ta' Rothschild u mbagħad nagħti daqsxejn ta' sfond żgħir x'inhu jiġri, mela, ir-Rothschild bażikament Bdew minn persuna waħda, minn, jekk m'iniex sejjer żball, Ansher Bauer Rothschild, sewwa damu. Kunjomhom kien Bauer u mbagħad bidlu għal Rothschild. Sewwa Ashkenazi Jews, Lhud Ashkenaz. Ashkenaz huwa kien xi dixxendent ta' Abraham, dan jissemma fil-Bibbja fit-Testment il-Qadim, sewwa fil-ktieb tal-Ġenesi. Ashkenaz. Da biddel kunjomu minn Bauer għal De Rothschild. Issa Rothschild bil-Ġermaniż tfisser sinjal aħmar. Sewwa, bażikament dan beda jibni dan il-bank banking house żgħira, però mbagħad maż-żmien din l-evoluzzjoni ta' dan il-bank ġi imperu kif nistgħu naraw illum il-bankijiet maġġuri prinċipali li jeżistu fid-dinja Huma ta' Rothschild, nistgħu ngħidu li l-ikbar minjieri tad-deheb u tal-fidda li jeżistu fid-dinja u bjar ta' żjut huma kollha taħt idejn ir-Rothschild biex ma nsemmix affarijiet oħra u kartels b'alleanza u b'business conjunction ma' l-Knisja Kattolika u mal-mafja u dawn l-affarijiet. Hemm kull gwerra, kull gwerra li kien hawn sewwa eh, tista' tgħid li mara mis-seklu 18 il-qudiem kull gwerra li, li ġiet instigata tista' tgħid li kienet iffinanzjata minn The Rothschild. Jista' jkun ukoll mill-Knisja wkoll. Sewwa. Però Biex nagħti daqsxejn ta' spont tista' nerġa' naqbeż għal Gwerer għax hawnhekk hawn xi ħaġa interessanti ħafna. Fejn nisimgħu daqsxejn x'jgħid fejn qiegħda bħalissa. Ah, mela, Mela dawn meta kienu ħalqu r-Rothschild dik il-kalt tal-illuminati sewwa ta' l-imdawlin. U dana kont kont ġibt din l-informazzjoni minn ktieb The Synagogue of Satan, xi ħaġa The Synagogue of, of, eh, of Satan. li kien kitbu xi ħadd Hitchcock. Biex nagħti daqsxejn ta' spunt żejra eh, dwar x'kienet l-intenzjoni ta' dawn de Rothschild fil-bidu, ovvjament għada għada tiġi implementata l-biċċa, Isimgħu daċ, mela, di il mela ħanara fejn qiegħda. Eh, by May 1st 1776, Wiseout had fulfilled his duty. The society was complete, Hitchcock says. The proposition of the Illuminati was to divide the Goyim, or jew kella the Goyim, all non-Jews

Sewwa, u l-istorja tibqa' sejra. X'inhu jiġri llum? Meta aħna ngħidu il-gwerra tinqala u aħna naraw għall-Unjoni Ewropea u l-Amerika meta kienet taħt Biden tiffinanzja l-Izraeliti, insomma, dawn isom anta ċivil, issa dawn imdew bledewwa l-Izraeliti. Sewwa, ħadd ma jissalihom biex bil-fors għandhom l-Unjoni Ewropea

waħda dik Unjoni, Unjoni, l-istess ħaġa bħall-Unjoni Ewropea. Sewwa? Però da s'issa għadhom ma rnexxitlhom, ma rnexxitilhomx. Illa li xem unjonijiet oħra fid-dinja illi aħna ma tantx nafu bihom, però jeżistu, qegħdin fi stat ta' formazzjoni, però l-iżjed tnejn komuni huma l-Unjoni Ewropea u l-United States, l-Istati Uniti. Sewa dawn iridu joħolqu Stati Uniti jew nkella gruppi ta' nazzjonijiet biex imbagħad dawn il-gruppi ta' nazzjonijiet kemm fl-Asja, kemm fl-Afrika, kemm fl-Ewropa u fl-Amerika jaqduhom f'daqqa u mbagħad iġibulek New World Order, iġibulek World Order Kif kienu l-imperi l-antiki, eżempju niftakru il-Mongol Empire, niftakru l-Imperu Roman, niftakru l-Imperu Grek, niftakru wkoll imperi ma jispiċċaw qatt, riċentament, l-Imperu Brittaniku. Sewa, u l-Imperu Repubblikan ta' Franza. u Nehelem, mela l-Imperu Repubblikan Franċiż u l-Imperu Brittaniku. Dawn kienu dak iż-żmien u ma' Spanja wkoll kienu kienu superpotenzi fil-Mediterranu ġol Ewropa. Però Franza u Brittanja daw kienu qabdu f'taqbida li kienet iffinanzjata minn The Rothschild. Sewa, infatti fil-gwerer Napoleoniċi, Hemm il-biċċa xogħol kif żvolġiet u mbagħad kif bdew komplew isaħħu lilhom infushom minn aspett ekonomiku u r-Rothschild kienet ġrat xi ħaġa. Mhix ġrat fis-sens seħħet il għaliex kien ippjanata li ssir din il-ħaġa. Mela, fil-battalja ta' Waterloo, sewwa fil-1815, jekk minn ser żball, eh, il-forzi Repubblikani kienu tilfuha l-battalja. Issa dawn ir-Rothschild kellhom spiji li kienu ovvjament kellhom kien ikollhom permess biex jgħaddu minn kull blockade. Blockades militari sewwa ħadd ma kien ikun jista' jgħaddi minn blockade militari. Però dawn il-couriers, il-messaġġiera, il-korvett ta' Rothschild eh, kienu jkunu jistgħu jgħaddu, ovvjament għax dawn ikunu kollhom permess speċjali biex jgħaddu dawn untouchable sewwa, biex jieħdu il-messaġġ lill-aħwar de Rothschild li kienu mqasmin fl-Ewropa sewwa, ovvjament kien hemm il-Bank ta' Pariġi, il-Bank ta' Londra, il-Bank tem, il-Bank tem, Swiss Bank u tifhem il-banek tagħhom kienu qed jinfirxu ma' kullimkien. Issa, imbagħad il-quddiem bdew joħorġu anke mill-Ewropa u jmorru ġol Asja. Issa x'ġara f'din il-biċċa xogħol meta l-courier ta' ta' min kien hemm bħalissa jħossib il-Bank ta' Londra. Insejx kien jismu. Insiet xi nismu, kien hemm wieħed mill-aħwa jieħu speċifikament ħsieb il-Bank ta' Londra, dan hu suġġett dħalt fih, tista' taħseb, 2014 dak tibtu. Kemm jiġu 11 sena ilu? 11 sena ilu. Yeah. Eżatt, da xejn se ngħidu. Tiftakar kollox, bismiet kollox, insejċ ismu insomma dan il-karattru storiku. Li kien għamel, ovvjament, kien irċieva il- l-aħbar li Napoleon telef il-battalja ta' Waterloo u Nelson kien rebaħ. Insomma, u Le mhux Nelson bħalissa. Aw. Wellington, Wellington, id-duka ta' Wellington, mhux Nelson. Nelson Admiral. Id-duka ta' id-duka ta' ta' Edinburgh, Wellington. Em, eh, kien irċieva l-aħbar illi Napoljun kien tilef il-battalja x'għamel? Dak iż-żmien il-British bonds dak iż-żmien kienu jgħidulhom consuls. Issa, x'għamel kien immanipola kien għamel daqsxejn ta' manipolazzjoni ekonomika. E, dak il-wieħed mill-membri mill-aħwa tal-familja Deroċċa li kien inkarigat mill-bank ta' Londra. Sewwa, kien ħareġ l-aħbar, ħareġ l-aħbar illi fil-verità l-Ingliżi tilfu. U kien ġiel il-nis tiegħu jaqbu jbieħ, jaqdu jbieħ, kull konsuls jaqdu jbijawhom sewwa, u bdew jbijawhom meta ovvjament il-currency kienet għolja, meta il-konsuls kienu għolin, bdew jbijawhom daw. U meta banek oħra bdew jaraw x'inhu jiġri, il-Bank Ewlieni ta' Derozja daw qalu illalla hemm xi ħaġa ħażina. U daw qabdu jbieħu wkoll bla ddoċċ. A kulħadd beda jbigħ li l-istess ħaġa bħal meta tiġri fil-kripto eżempju, jew jew f'karenzi oħra. Sew anti meta tiġri xi ħaġa jkun hemm xi ċaqliq u kulħadd jibda jibża' x'ħadd ma jkun jaf x'inhu jiġri fil-verità, jibda jarawlek il-currency nieżla, jibdew iħossu li ġrat xi ħaġa ħżina. Allura biex ma jitilfux iżjed, jaqbdu jbigħu dak il-ħin, sewwa? X'jagħmel da? Meta l-currency niżlet, għax kulħadd beda jbih bla dorċ, il-currency niżlet, u beda jibqabad, u qabad l-aġenti tiegħu kollha biex jibdew jixtru. Sewwa. U beda jixtri meta l-currency niżlet, jiġifieri da beda jixtri biċ-cheap issa u xtara żbanka l kulħadd. Xtara kollox. U dawk meta raw issa li beda jixtri hu, sewwa, u laħaq xtara kollox da, bażikament l-Ingilterra ġabha għal kub tiegħi, l-Imperu Brittaniku ġabu għal kub tiegħi għax xtara kollox u xtara kollox biċ-cheap. Sewwa, dawn biegħu kollox meta l-moneta kienet fl-aqwa tagħha. Jiġifieri biegħu kollox bl-għoli, nefqu kollox, u meta l-currency niżlet baxxiet totalment da xtara kollox. U mbagħad reġgħet u għaliet, sewwa allura jridu jerġgħu jixtru minn għandu bl-għoli da. Tista' tgħid li ġab l-Imperu Brittaniku għall-kobtejn, infatti għadha tituża sal-lum il-frażi jgħidilek Dik kienet proprjament kien qalha da li Rothschild li kien inkarigat mill-Bank ta' Londra jgħidlek ma jinteressanix liema pupazz jpoġġi fuq it-tron tal-Imperu Brittaniku. Il-veru imperatur mhux dak li jpoġġi fuq it-tron imma dak li jikkontrolla xmajjar tad-deheb u tal-currency. Infatti lek jgħidulu bank Inti bank bl-Ingliż x'inhi? River bank Flow għaliex flow, cash flow, river, cash flow, river flow, bank, river bank, qed tifhem kollox assoċjat man-natura però mbagħad kollox jeqilbu minn aspett simboliku. Għal meta nidħlu fis-simboliżmu reversa reverse symbolism u hekk jiġifieri. Eh, bażikament dik kienet l-istorja Kif kif isir u nda insomma l-gwerer huma kollha businesses sewwa fl-aħħar mill-aħħar ġew bil-Malti jitnejku mis-suldati li mietu fil-gwerer Napoleoniċi. Imbagħad daw komplew jifirxu l-banek tagħhom ġo l-Amerika. L-Amerika x'ġara? Mhux Andrew Jackson, ma nafx liema President kien. Fis-seklu fis-seklu dsatax da 18 18 kien u kien kien għajjarhom ukoll id-den of vipers lil Rothschild għax da ma pretendix illi xi ħadd minn ġol Ewropa mill-Ingilterra jiddomina u jikkontrolla l-karisi tal-Amerika għax dawn kellhom charter ta' xar snin minn għalija. Iċ-charter ta' Sean Steen kien li huma jkellhom kellhom jiftħu central bank ġo l-Amerika biex bih jikkontrollaw l-Amerika, jikkontrollaw u jimmonitorjaw il-currency tal-Amerika. Però meta mbagħad iċ-charter skadielhom, sewwa il-Senat Amerikan, inkluż il-President, ma rridx jistabilixxihulhom jerġa', ma jridx iġeddidulhom, sewwa, ovvjament ir-Rothschild ma ħadux pjaċir u qalulu jekk m'intix se jġeddidilna ċ-charter, saħbat il-konsegwenzi u daw ibbes rasu u ma ġeddidulhomx. U mbagħad inqalgħet il-gwerra ta' l-Indipendenza. Bagħtulhom armata Brittanika u l-Amerikani mbagħad dew jiġġieldu mal-Ingliżi u hemm ħafna affarijiet imdaħħlin fiha u huma żonerija u Hemm minestra sħiħa affarijiet dawn li għaddejjin kienu f'dik dak il-konflitt. Palma kienx għaddej fl-istess ħin fl-imblokk tal-Franċiżi hawn Malta kollox kien organizzat ġifieri. Mhux ta' b'xejn. Il-Franċi il-kavallieri ċedew, mhux biss biss għax kien hemm ħafna Franċiżi fl-ordni tal-kavallieri Kienu ħa jiġu sforzati biex jiġġieldu kontra pajjiżhom meta ġie Napoljun, il-kavallieri Franċiżi għażlu li ma jiġġildux kontra l-patrija tagħhom. Sewwa? L-istorja hekk tgħidlek, però hemm ħafna affarijiet iżjed minn hekk, iżjed deep minn hekk. Sewwa, u jmorru f'dik il- dik l-istorja ta' Malta, tal-emblok ta' Malta, ovvjament daw iridu jinċanaw kullimkien. minn aspett ekonomiku u minn aspett militari wkoll. Illum qed narawha tiżvolġi din. Sewwa, meta infatti il-provaw eh, jestabilixxu futħol ġo Russja, ir-Rothschild, fi żmien il-Ksar Alexander, tielet minn għalija ma nafx tikwatawniex, ma nafx li ma wieħed kien, Ksar Alexander żgur kien. Sewa, dan ovvjament ma tpermettilhomx li eh, jistabilixxu central bank ġol illum jissejjaħ il-Federal Bank. Federal Bank, sewa. Ma ma tawhomx permess li jistabilixxu central bank ġol Russja. Ovvjament, u dawn eddewħ lill-Gżar tar-Russja li jekk ma jtihomx permess jistabilixxu central bank ġor-Russja, ovvjament sa, sa jattakkaw. Dallhom mhux problema. U ddaħħal flotta Russja, Russja fil, Russa fil-Mediterran, fil ġifieri. Daw ir-Russi minn dejjem, minn dejjem għal ħbiebhom kienu. U ma ma kien sar xejn, insomma. U minn dak iż-żmien law baqgħu bit-tilwima. Sal-lum għadhom mit-tilwima, infatti, għal xiex taħsbu intkom? Skont li naħseb jien, ovvjament hemm affarijiet oħra maż-żmien li żwelġew, affarijiet iżjed politiċi profondi, però din ma naħsibx li ntnesiet jiena. Ira lix din il-gwerra kemm bejn ir-Russja u l-Ukraina, bejn l-Iżrael u l-Palestina, bejn l-Indja u l-Pakistan. Dawn huma kollha gwerer plus gwerer oħra li qed isiru ġo l-Afrika li ma nafux bihom, gwerer oħra ġo l-Ażja li ma nafux bihom aħna. Sewwa hemm ħafna iżjed gwerer li qed isiru, mhux gwerer bilfors militari, hemm gwerer oħra militari li ma nafux bihom, però hemm gwerer oħra Illi huma ta' natura differenti. Sewwa. Eh, ġifieri din ma ntnesiex li saret ta' 200 ta' 200 senilu meta l-gżar tar-Russja rrifjuta li li jagħtihom permess biex jistabilixxu Central Bank ġol Russja sewwa u għadna naraw din salum infatti infatti eh, Ir-Russja qatt ma kienet qatt ma kienet missieħba ma' potenzi Ewropej. Mis-17-il seklu 'l hawn, mindu dawn ħadu r-riedni f'idejhom. Sewwa. U din għadna narawha sal-lum, infatti meta qabad Putin jifqa' l-bjar tal-ISIS ġo s-Sirja, l-ISIS min huma? Min huma l-ISIS? Mhix għodda? Għodda tal-Amerikani bħall Al-Qaeda min qatlu lil Gaddafi? Niesu qatluh lil Gaddafi? Mhux l-Amerikani u l-Ewropej qatluh lil Gaddafi? Min qatlu lil Saddam? Mhux l-Ewropej u l-Amerikani qatlu lil Saddam? Għalixiex meta tela' Trump Il-politiċi kollha tal-Ewropa ħaduha kontrih. Għax hu, bħal Putin, kontra, kontra daw it-tnejn. Kontra dawn it-tnejn. Però ovvjament, L-affarijiet isiru bil-għaqal, meta tkun president ma tistax taqbad u titkellem kif qed nitkellem jiena, sewwa. Xort qed nitkellem b'ċertu għaqal ta' jiena mhux qed naqbad u ngħid Għalkemm affarijiet ma tistax toqgħod iddur mal-lewża trid tgħidhom. Sewwa qegħdin hemm għalhekk għandek l-espressjoni tal-libertà, però dawn huma dokumenti storiċi, dawn huma affarijiet li ġraw, mhux qed nivvintom jiena jew qed nikdeb biex nagħmel mala fama l xi ħadd, dawn huma qegħdin dawn qegħdin hemm kif infatti tajt dak id-dokument li għandi kif semmej ta' Jesuit Right of Induction, semmejtu qiegħed katalog Washington DC, ġifieri. Dawn huma affarijiet li jien mhux qed ninventhom, la ħawha wara qegħdin hemm. Hemm eh, meta meta qabad jifqa' l-bjar tal-ISIS, Putin. Imbagħad rid jidħol U bat meta daħal fil-Mediterran, rrit jidħol fil-Port ta' Malta biex jagħmel refueling jekk minn se żball fi żmien Joseph Muscat u Joseph Muscat ma ħalliex. Heh! Jien hekk għedt mill-ewwel għedt mhux pupazz Joseph Muscat ukoll, ma ħalliex, ovvjament għax l-ordni tiegħu kienet li għax dawk għedewwa. Joseph Muscat pupazz tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea hija pupazz kemm tal-Vatikan u kemm tar-Rothschild. Jiġifieri tagħmel one plus one hemm qegħdin. U Putin mhuwiex. Għax Putin iġġildilhom u heddidhom kien meta kien daħal fis-seklu tmintax bil-flotta tiegħu ġor-Russja. Sewwa, jiġifieri dawn huma affarijiet storiċi li ġraw hekk u r-repercussions tagħhom qed narawhom illum għadhom għaddejjin. Oħra, din tal-bastiment tal-bastiment li hi riċenti għaddejja minnha bħalissa. Għalixiex jiena rajt ħafna rajt ħafna kummenti fuq il-Facebook u ma bdejx nifhimhom. Is jew forsi għax in-nies mhux qed jifhmu s-sitwazzjoni. Mela, is-sitwazzjoni ta' dak il-bastiment li kien qiegħed f'baħar internazzjonali, però viċin Malta, kien sejjer jagħti għajnuna umanitarja, sa fejn nafu aħna, umanitarja ġol-Palestina, għax il-Palestina qiegħda tiġi attakkata b'mod kontinwu mill-Lhud. Mill-Lhud. Il-Lhud nafu min huma diġà enfasizzajt sewwa, m'għandix għalfejn kompli nenfasizza. Dawn huma untouchable għax għandek l-Ewropa u l-Amerika ta' Biden u ta' qabilhom li kienu jipproteġuha l-Iżrael issa qiegħda tiġi protetta biss mill-Ewropa, mill-Unjoni Ewropea. Sewwa, u dak kien l-vapur kien sejjer blikel, kif infatti ġralna aħna fit-tieni gwerra dinija. Sewwa, meta kien ġejja dik il-flotta żejra blikel Malta, U, u, u faqawhom, ibbumbardjawhom, faqawhom, kull ma daħal nofs vapur kien, u kien salvana. L-istess ħaġa di, att umanitarju, sewwa u kienu sejrin dawn bl-ikel hemmhekk. Issa ħafna min-nies bdew jikkummentaw li ma nafux fih dan il-bastiment, ma nafux fih dan il-bastiment, isma' skużita, inti taħseb Inti taħseb illi se tħalli mela jafu dawn illi l-Unjoni Ewropea qiegħda hekk granfata fuq l-Ewropa? U inti se tidħol titlob l-għajnuna l-anqbad temm sewwa ġol-baħar internazzjonali se titlob għajnuna li l-għadu tiegħek u l-għadu tiegħek irid jitla' jagħmel ispezzjoni fuq il-vapur tiegħek. Sewwa, daqsxejn Antipatka l-biċċa xogħol. Anka li talbu l-għajnuna, sewwa però dawn ma kellhomx ma kellhomx ebda għażla oħra xi jagħmlu, il-vapur kellhom bżonn għajnuna. Issa li bdej li ma nistax nifhem għax qed għal xiex in-nies qed jikkummentaw kontra dan il-vapur. Għax qed jgħidu ma jafux x'fih il-vapur. All right, ħadd ma kien jaf x'fih il-vapur, però sa fejn nafu aħna li dan kien vapur illi sejr jagħti l-għajnuna lill-Palestina. Sa l-Palestina nafu x'pajjiż hu. Sewwa li jispiċċa vittma tal-Iżraeliti il għaliex l-Iżrael iridu dik il-parti tal-art ta' għalihom ukoll. Sewwa, issa qas dik l-art fejn joqogħdu huma minn tagħhom aħseb wara l-Palestina. Imma insomma, U jina bdejt naħseb, et, all right, ovvjament, mista ħalla jidħol Robert Abela, il-Prim Ministru, għax u pazziħor bħal Joseph Muscat, mista ħalla jidħol, mux kustjoni xtajt il-Kostituzzjoni tagħna, għax il-Kostituzzjoni tagħna ġabu għacċu ingam, jena ġbajt nara vapuri tal-gwerra deħlin il-port il-bir. Iġġifieri? Mela favur tal-gwerra militari jista' jidħollok il-Port il-Kbir bil-kanuni u vapur umanitarju ma jistax jidħol. Come on, man. Iġifieri hemm affarijiet. Jien naf ovvjament mhux kulħadd jaqbel miegħi f'dawn l-affarijiet. Ma jien kif qed nara jiena, kif qed nara jien sewwa għandek dawn is-superpotenzi ta' bla wiċċ illi il-monopolju u l-amministrazzjoni tad-dinja tista' tgħid li qiegħed f'idejhom jew maġġoranza tad-dinja qiegħed f'idejhom ħa. Sewwa, ma naħsibx illi l-Prim Ministru tagħna għandu fejn idur. Jekk hu jingħata l-ordni minn għand dawk ta' bla wiċċ ta' bla wiċċ isma' dak qiegħed fejn l-ibħra territorjali tiegħek kważi tħallih x'jidħol. Tħallih x'jidħol. Eh, da hekk irid jagħmel. Aħna u barra ma nafux x'inhu jiġri eżatt, allura naqbdu ngħiru lill-Prim Ministru x'il-Prim Ministru kattiv ma jridx. X'kultant il-Prim Ministru jsib ruħu daru mal-ħajt, ma jistax jagħmel mod ieħor, anke tal-vaċċini eżempju. Il-vaċċini kellu jagħmel li forsi ma ridxu. Sewwa, però min-naħa l-oħra kieku jiena kieku jiena politiku u naf x'tinvolvi l-politika naf li jekk se nitlem fuq isma' dan nafu jiena, ma jafux kollha bniedem imdaħħal fil-politika, nafu jiena u tafuh intkom, jekk naf jiena li jekk ħa nibqa' tiela' fir-rank politika isma' ħa jkolli nasal f'punt fejn jiena l-għażla ma tibqax tiegħi, Mela allura ma nitlax hekk kollha jekk niġi nisfurzat jiena biex nagħmel affarijiet li jkunu atroċi, kontra l-volonta u l-kuxjenza tajba tiegħi, mela allura nirriżenja. Ma nibqax nimbotta lejn dik il-kariga, kieku jien. Imma daw in-nies li qegħdilhom qegħdin fil-kariga għażlu l-flus u l-spotlight. Qed tifhem u bil-Malti qed jiġu jitnejku, allura huma iżjed iżjed qed jaraw l-affarijiet personali tagħhom milli kif sa taffettwa din is-sitwazzjoni lill-popli tagħhom. Dik hi dik hi l-ħaġa ma tantx hemm fejn iddur, jiġifieri. Ma nafx, naħseb jiena qed biżejjed ħani qafaw wara ma nix ma tintawlu iż-żejn, ma nix indejjaqkom. Issa minn jaf meta nerġa' nagħmel video ieħor. Ċaw ċaw u grazzi kulħadd.